watagwan watagwan zviri sei sei zita rangu ndonzi sgp uh, ah, kana kuti sekuru gudo pikicha yes we are here right now at sgp uh, ah, studios in ziva resekwa extension yes today in the building tine chibaba yes one of the fastest rising if not established already a zim danco artist zvise chibaba muri sei mukuru wangu boe ah, bo zvekuti aiwa lakalaka sei mawex mawex bo ini ndowanzoda kuti kana ndatsikwa so ndokuda kuti ndimbororwa kana chifreestyle ndaramhe kuti pane zvamungatipo here dai kana chifreestyle or something aiwa timbochititadzi ngokuti mbichana eh, mama mbichana muri kuona marelationships akangofanana nesponsorship ukangotadza kuvimbika chete iwe unonyura kuita unge ship eh hongu isusu takarambana asi hapana patingatadze kukwazisana mwoyo wangu unobaikana hana yangu inorova missing again eh wakambozviitawo here zvekuti bhei wako kati handichakuda potineniwo womutuka zvinorwadza woti ndine vakawanda kudarika iwewe eh, eh, eh,
mabhee acho anozonokupa ka mared card wadzokera kugate but anyway it is all good so uh, dizaman zvakamira sei
zvakarema but vafunga kumbotitsikawo kustp handiti ka otherwise chiridhima machinzwa sei handiti so uh, it is uh, first time yadidzaman to be on sgp so uh, i want you to know a little bit more about didzaman kuti didzaman ndiani uye akambotanga rini zvemangoma saka ndiani anonzi didzaman Ah, didza man didza man didza man vakuru vedai okay ya takatanga kudhara mna okay okay eh, i think vazhinji eh, vanotiziva asi niwana pamutambo iwoyo mutambo takatanga kudhara eh, zvakatangira kumbari mhm. ndokwa zvakatangira okay eh, nyangwe koma dzandai kutopusha tiri vamwe vamageto itsi akatoipa pazvino

saka are you trying to say kuti macup clash ane madisadvantage yeah, ane madisadvantages obo because it's a long story mdara maiziva because tofanira kunge tichinonzi talent search okay waiziva okay. and okay.
to groom machi I think I think that topic is a full topic inotoda its own day. But anyway, let's move on fast kuti saka maka atanga kudhara kurova mangoma are trying to say kuti even ana sauro vasati vafa mama toukweimba nasauro makareda collab eh, ndakatombofamba nasauro okay ndakatomboshanda natoki vibe okay I was signed in saying Yala Nation for five years. Oh, kwa bosi Yala kwa Sekalas. Kwa Yamani.
But there's another Nchoga or after. Nchoga and stuff.
okay mm. but sezvandataura nchiti industry ah, industry iri cruel sure sometimes inombokurova kana maboots
but anyway let's move on eh, saka unoita musambo upi kana genre ipi inini am invisital artist mm -hmm. am a songwriter okay. by profession okay nyora mangoma kuita zvekutamba mdaka Do you mean kuti even unototengesa angu masongs or what? Ah, ndisati ndasvika angu to stage yekutengesa kutengesa okay. but ndinonyorera vapfana okay.
like ihave done collaboration nevapfana tongoti vanosvika nearly to 50 saka panaya papanaya pana vamwe here vane mazita atinoti ziyewo Ah, usually so far ndikushanda nevasinganyatsozikanzvekuti ndinotomudzidzisa kuti anomufana masongs anodayaitasoitasoita though inini wacho handisati ndasimba zvangu zvokuti ndokwanisa kubereka vamwe vapfana but with what i can mhm. ndine vapfana wova ndokubatsira vandine okay saka zvamai manje mokuchikora kupi ndiri kumbari mbaili kumbilesi yamani okay okay okay but semageto defender mhm. tichifamba mageti each and every geto tikaenda kutizeti kumba futi mhm. because we don't have hatina maboundaries kwese kumba kuepwese kumba kufiyo kumba every geto tinomirira mageto itsema saka zvinhu zvakafanana nemashows mukubhorova ivo ah, mashows ari pasi mrati sezvina mutaura njirizvi mhm. isusu tivanhu kuti takambo kana kune vanhu vanonyasotifollowa music yedu mhm. takamborira takaita kunge takuda kurira zvinhu bva zvanomira maizivi why because we don't have promoters okay. hatina mapromoters zvedu tikuita tega maiziva so ukaita zvinhu wega mhm. sometimes zvinopedzisira zvakutwa ngokuita
but you need a hand that's why we see kuti tinawafanira vamwe vawanondorwa mangoma ana chipoko chasauro vaya they were talented mhm. but anonongopinda ngapi nda ada kupinda paspotlight but haana kwaani kuzoenda wozvikushaiwa hendi
so saka you telling me kuti right now hauna manager do you have a manager by the way uh, i don't have a manager for now okay, okay. Yeah, i don't have you are working on it okay.

but he is the real talent yeah i think ipapa pari kuleka and yeah. i think i've been trying even to doing dance omukona mdara mm. pane time yakapushwa vanhu vakaita kunge ana vanchoga culture love iwoneka mm-hmm. vanhu vava vakanopushwa zvekupa spotlight mm-hmm. maizvi zvekudaro it was good yes mm-hmm. but same time kuti zvaiuraya vanoimba vaya okay. to extend kuti vamwe vanhu vakatoramwa simdanso vati kunoitwa ndezvefana kuita zvema saka are you saying kuti vanhu hapana ana culture love havaimbe what are you saying vanoimba they are good vano kuimba here kuye kuye vanoitawo zvavanoita havaimbe but vanoitawo zvavanoita eh, entertain vanoentertaina okay. but tikatungamidza munhu akadaro like macomedians ekumusicekune eh, zvimacomedians vakutoimba vazhinji vacho mhm. waiziva because of why mhm. paspotlight waiziva hapasi kuiswa vanhu vanogona kuimba waiziva tikaisa show isu tikaisa kana mumwe munhu anenge enhingi mhm. ari main actor show iyoyo inogona kuflopa show ya flow pa vanhu vanongoti ha sim dance haina chi haina deal but kumashure painyatso pairira chaizvo chaizvo that's why mhm. ndogara ndiudza vanhu kuti sim dance yekumashure ne sim dance yezvinezvi mhm. zvasiyana okay. look at chill master it is mhm. superstar mhm. akatoipa zvekudaro zviti last year anga kaloka unomuisa chill master anogona unomuisa mutop chii inini nditomuti is the best so for, the, for young generation ndiye artist akapedzisira okay ko top, ko top 5 yako zvamai manje ye muzimu dance on ndeipi like mina ndingopedza ndida kungokupa example pandataura nyaya yechumasta mhm. chumasta akabreaka through mhm. asiri muzimu dance mhm. but munhu anongoimba ichokwadi here chautaura eh, kumashura aitomboimba zimudhanza ndiri necollab najalav ndiwe kudkt kampani okay waiziva ngokuti vanhu vakawanda vakutiza kumangoma zvachiuya mhm. nemamwe machi yeah i think mangoma kwakawanda sabotage nechiziyano nenziki
okay but mati tari kubreaka through tiri kutongoshingirira waise saka iwo hausi kufunga kutizawo here kuti hanzi uchiendawo kuna misambo isina competition danso ndo music remusic mhm. yakatambiwa muzimbabwe okay. do you know here kuti iwo vanhu vanoimba hip hop mamwe mangoma evapanhu vave asvike kumamisha
kuhip hop ndeipi song yamborora ti kunge song inenge yelo mwari
vana hoyo kaiva vana holitema ah, vanogugumira mumasocial media nema vanogumira masocial media nemumatown nemunomu aise aisi music yekuti orit hoye yakenu telo gogas yakura otifila yemahoyo but then danso inodiwa nemajority ukona wangu danso inodiwa nemajority saka what do you think should be done kuti danso ispread more its the high time yekuti tichitanga kuona kuti iindustry iyo imbori industry here iyo ashamwari ah, vakaladza vakatobva from vaigara mumamamamama was here from from dust from zero to, to hero drive on do you know tine vanhu right ma artist and tochengeta family zvichaitika here zvakaitika kuna ana colors naana kilati zvekuti vanhu vanotozobudawo nesamthing kuti ngatidzokei paya paya kuti zviitike who do you think ane duty iroro rekuita zvinhu izvozvo and juti rekuita zvinhu izvozvo zvemapromoters waiziva mapromoters and also isusu maartist atu futi waiziva tine juti iroo muri kuisawo here effort yaiswa ona ana kilatin ana kalas kana muri kungochemera zvinhu kuita effort waiziva hmm. few of them vari kuita vari kuita effort effort eh. effort iri kuiswa zvayo okay okay ngatimbosiyei yakadaro i think tichazonyatsoita another one yakati rebi i wanted to I asked you a question yekuti ndeipi top 5 yako zvamai manje vari kuchimhanya munzi mutadzo vafana kuchimhanya hmm. um, top 5 yangu ina nani ulenge ende zidimo yako inomisa vana mdani haari kuronza kushanda mm. izvi mm-hmm. ya is one of the hardest kwavarifana kushanda okay number two and is taking zimdanso to another to another level eh, pa number two ah, andisana yaso vateerera zvanga vanhu vachibata mm. so far anombogwewana
pamwe watora ukaisa maumwe number two yacho i don't know but anyway ndichangotambira mashoko semataura mm, but ari kurova zvake pano but kune mumwe anonzi junior spraga unombotaura nezvake junior spraga manje mm. eh, ini ndiri vakuru vedare ndindakatanga kune rinonzi dare guru dare rako ihombe kune rajunior spraga vangu maiziva itoti ndini ndakatotanga nezvekuti oh, nezvekuti dare dare exactly. okay. so zvatimbotaura zve zvekuti maimitators but ndakazonzwa ujunior sprak akuzviti ah, kutodare wati wati oh. at the same time is from conquering family so is disorganized unozviti dare dare voti zvekune conquering saka takatongoona kuti itongori mentality yake yekuba okay. yekungorova mapatanje
yeah nyaya yajunior spraga iri controversial chakaipa futi i think i'm going to do imwe interview yandine nyatsobvunza zvinhu zvakakwana apo mm. zviko zvati figa iyo iri very very controversial mangoma kune anakona ngale eh, kune vamwe vanonzi hanzi aflex h what's your take on those guys anakona ngale vakasimuka kumacaplasha akuona cup clash hmm. eh, mafana wasunga macup clash azhinji acho hmm. hmm. one mastrategized zvinji nezviri staged okay wabata zvakarongakuti chatichaimbisa nhingi achawina ndinhingi nhingi achazoimba song yakadai mhm. so zvinhu zviri staged chekutora mari sekutora mari

kungoramba ichipusha ndo zvinenge zvakatotiomerawo maisi mm-hmm. asi muri kuzamawo nepamunogonaya nepatinogona kuita our best bcause industry haisati yakutiunzira
ndichiri papa just want to quickly ask kuti like ukavana kuyoutube une mavideos here mamusic videos akamboita havanotondiziva mna havanotiziva vazhinji vanotoziva vanotondiziva nezvavo kuma albums

Manje, and I never been into clash because I know I'm very dangerous when it comes to this. I think andichambokuinvita Eh. pana apa tomboona kuti Ah, which is tinouya which. tikatombo Eh. but anyway guys that was didzaman Yeah, man. Eh, so i think didzaman tichazonyatsomuinvite onyatsouya tine time tonyatsoita dzekupodcast rakareba timbonzwa kuti kumbare uku chii chiri kuitika vanhu vari kuita sei nemangoma kumbare ndokwataiziva kuti ndokunobuda ndomusha wamangoma but Masters. now zvamaya manje zvinhu zviri pasi e, kune mastars akafanana nadidzaman nevamwe vakasiyana siyana and eh, hatisi kuona e, progress yakanyatsa kuti tsvikiti iri kuitika so i think weare going to do a long one tichidiscussa about that ndikuona kuti in the house tine mudhara watinavo vanonzi mudhara ana ya mudhara chief mudhara chief eh, ndifamuna chief mwana wamambo aiwa shout out to chief aiwa shout out to chief ah, but anyway next time i think chief injazombohada pano papodcast chimbovabvunza kuti muri kuzvifambisa sei because ndimi maelders Eh, vemuchi eh, vari muinda ndimuri kuonawo zvinhu zviri kufamba sei but i think for today aiwa ah, ndinofunga kuti togumira pano chionekana zvako ne aiwa ndongoti ah, keep on supporting us maizi toramba chirwangoma musamboluze hope nesu one day chete zvichaita chinoita maizi aiwa thank you so much my name is sgp kana kuti sekuru gudo pikicha check out my platform sekuru gudo pikicha across all platforms tiktok ndiriko facebook ndiriko ndenchituka vanhu ikoko kuchidenana nevanhu kuyoutube ndee ndiriko kuti ndichitaiko ndechitaura chokwadi vanhu vachazo havazochifarira anyway i just want to say big up to ralph white uh, one of the elders wandino respect also outer ambare koko eh, i just wanted to say shout out to you uh, so anyway guys until we meet uh, in the next uh, episode i watoti salute